mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
madekwana vhuḓi kha belran news u tevhela news kulikhote ro potse na mpho felicia mudau sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o toḓedza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhando Collins Tshavhani khathihi na Thiremela ri khou thoma ngo lavhelesa fhungo ḽo teaho fhaḽa tshiṱirikini tsha Vhembe fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Tshulapsiku. Mapholisa vho fara muhumbulelwa wa miṅwaha ya fumbili malugana na mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa miṅwaha ya fumiraru kha vhuṅwe vhupo honoho hu khou pfulwa u pfi tshiwo itsho ndi tshine tsho bvelela nga Lavhili ḽa fumbili rathi Shundunthule gidi mbili fumbili rathi musi mupondiwa a tshi iswa kiḽiniki ya hanefho nga mme awe nga murahu ha u gungula nga vhulwadze khathihi na u ṱanza musi hu tshi khou ambiwa na vhaḓivhi vha zwa ngalafho ho itwa ndingo dza u vhifha muvhilini nahone mvelelo dza vhuya dzi tshi khou khwaṱhisedza uri mupondiwa o vhifha muvhilini hu khou pfula upfhi muhumbulelwa o bvisela khagala uri o vha a tshi dzulela u reipa murathu wawe u bva nga ṅwedzi wa phando gidi mbili fumbili rathi Zwo raloho, mupondiwa o isa phanḓa na u pomoka muhumbulelwa uri o vha a tshi dzhena kamarani yawe vhusiku ha mutambudzela lwa vhudzekani a si na thendelo yawe. Zwo ralo, mapholisa vho mbo ḓi ḓivhadziwa vha vula mulandu wa u tshipa muhumbulelwa. Zwa zwino ndi ane u khothoni. Muhumbulelwa o ḓi vhonadza phanḓa khothe Madzhisiṱaraṱa wa Tshilwavhusiku nga Ḽavhuṋa ḽa vhege yo fhiraho a tshi khou hweswa mulandu wa u tzhipa. Zwo ralo tsedzuluso dza mapholisa malugana na mulandu uyu ndi dzine dzi kha ḓi bvela phanḓa nga tshino tshifhinga zwinzhi kha ri pfe musi Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. During medical consultation, a pregnancy test was conducted and the result confirmed that the victim was pregnant. It is alleged that the victim disclosed that she had allegedly been repeatedly raped by her older brother since January 2026.

Mufu a bvaho fhaḽa tshitumboni o vhulalwa tshiṱuhu nga u tou ṱhavhekanyiwa musi a Yunivesithi ya Venḓa nga ḽa vhuṱanu ḽa fumbili ṱahe Ṱhangule gidi mbili fumbili ṱhanu hu khou pfala upfi khothe yo hanedzana na khumbelo ya beiḽi ya muhumbulelwa mulandu uyo ndi une wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumbili ṱahe Fulwi uno ṅwaha muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu Khothoni, zwinzhi kha ri pfe Mosi Mukonanyi Konvina wa EFF Youth Commander Thulamela sa Brigin a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Ri khou livhuwa nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi. O no khou amba hafha ndi mukonanyi kana khonvina wa Economic Freedom Fighters Youth Command Thulamela sa Brigin. Riṋe sa EFF Youth Command Thulamela sa Brigin ri kho ṱanganedza nga maanḓa zwine mulayo wa kho ḓi ita zwone naho zwi sa tu to ṱanganedzea ngo to ralo mara ri khou pfha ri khou nga ri khwine nyana musi mulayo u si khou tendela u fha muhumbulelwa kha bulayo ḽa vhulondo beiḽi uri a ḓi wane a nnḓa mulandu wawe wo pfhukiswa wo iswa kha twenty nine dza june hune muhumbulelwa u ḓo vha nga ngomu ee thumbuni ya lukhohe zwine zwa tou ri sumbedza uri mulayo wa Afrika Tshipembe arali wa shuma ngo rali kha milandu yoṱhe ya ine ya vha khou tambudzwa vha vhafumakadzi na vhana ndi vhona unga i zwi nga thusa uri zwi fhungudzee hezwi zwiito zwa u tambudza vhafumakadzi na vhana So sa EFF Youth Command ri khou ṱanganedza u pfukiswa ha mulandu wa muhumbulelwa kha khumbelo yawe ya beiḽi u iswa kha dzi 29 dza Juni kha uno ṅwaha wa gidi mbili fumbili rathi kana 2026 Muhashi, So sa EFF ri khou ṱanganedza u pfukiswa ha uyo mulandu na uri mulayo kha u ite